Îro li doxa Eşrefiyê ya bajarê Efrînê bombeke çandî bi otombîlekê de teqiya, lê ti ziyanên giyanî tune bûn. Malpera Efrînpost belav kir ku li nêzîkî firna Beyrak li taxa Eşrefiyê bombeke çandî bi otombîlekê de teqiya û vê bombê endamekî ji milîsên şerta eskerî kiribû armanc, lê ti ziyan negihîştin wî kesî û ziyanên giyanî tune bûn, ji bilî ziyanên medî. Ji aliyeke din de, roja sêşemê desthilotên tirkî, xurtekî kurd ji mala wî li gundekî gundewarê Efrînê bi tawana ku di dema Rêveberiya Xweser de derketibû nûbedariyê girtin. Di vê derbarê de, hêzeke îstixbarata tirkî roja pêncşemê nehê Eylûnê hêrîş bire ser mala welatiyê kurd Elî Nûriyê Sihsalî li gundê Qirnê yê navçeya Bilbilê. Ew girtin û ta niha jî çarenûsa wî nediyar e. Desthilotên dagirkerî û tirkî bê ser û ber kurdan bi tawanên nerast digirin. Arman jî ew e ku wan tengav bikin û ji malên wan derxin, da ku li şûna wan nişte dagîran di cî bikin. Îro şono krîzê yo Rêveberiya Xweser biryara qedexeya çûn û hatinê li herêma Cizîrê ragihand. Qedexe ji sibeha roja şemiyê dest pê dike û ta roja înê didome. Li gor biryara şono krîzê, hemû cihên giştî, bazar û dikanên bazirganî, dibistan, zanîngeh, perestgeh û hemû çalakiyên werzişî têne qedexekirin. Herwiha çûn û hatinên di navbera gund û bajaran de jî tê qedexekirin. Li gor şana krîzê, rêxistinên olîkoriyan, sîtêrên ovê, tirimbêlên ovê, şînkoyî, derman û av, herweha cotkarên xwedî proje û nexweşxaneyên taybet qedexe li wan nayên sepandin. Her di biryara qedexeyê de hat, divê hemû karmendên ku qedexe lê nayên sepandin berpişkê bidin berdevên xwe û ewên ku pabendiyê pê nekin Dê bi pereyên werin sizokirin. Ji bo rûbirûbûna tûşbûyên koronayê ku divê demodawî de zêde bûne, biryara qedexe ya çûn û hatinê hate ragihandin. Li gor desteya tendirustiyê ya Rêveberiyê Xweser, îro deh kesan ji ber Covid nwazdeh canên xwe ji dest dan û sed û heftê pêketiyên nû hatin tomarkirin. Wezîrê Derve yê Sûriyê Feysel Miqded ji Tirkiyeyê daxwaz kir ku hêzên xwe bi lez ji Bakurê Sûriyê vekişîne. Miqded di hevpeyvînekê de bi ajansa Novatsî ya Rûsî re got, Divê Tirkiye hêzên xwe bi lez vekişîne û divê civaka navdewletî piştevaniya keda Sûriyê bike da ku ew erda xwe ya li Bakurê Sûriyê hatiye dagirkirin rizgar bike. Miqdad her berdewam kir û got, Sedem û sereke ya alozbûnê vê dawiyê li parêzgeha Îdlibê dagirkeriya Tirkiyê û alîkariya ku Enqere dide grûpên terorîst ên li ser erdê ye. Jê dereke berpirs di Wezareta Derve ya rejîma Sûriyê de got, welatê wî mafê bersivdanê tehefuz dike, ku li gor destûr û yasaya Sûrî bersiva kiryarên dijminî yên Tirkiyê bide û sînorekî jê re deyne. Hemûn jê derê got, wan nameyeke şermezoriyê ra destî civaka navdewletî kiriye, da ku bin pêkirinên Tirkiyeyê werin rawestandin. Serokê Amerîka ragihand ku welatê wî dê pênc sed milyon vaksînên koronayê bibexşîne welatên hejar. Joe Biden Serokê Amerîka ji Kûşka Spî di civînekê de li ser Covid nûwazdeh li rex Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî axivî û got, Washington dê pênc sed milyon vaksînên din ên Pfizer bibexşîne welatên kêm dahat û navîn. Biden berdewam kir, Me berê nêzîkî sed û şêst milyon vaksîn bo sed welatan bexşandî. Ew hejmar ji bexşîna hemû welatên din bi hev re zêdetir e. Bexşîno Amerîka bo nîv milyar vaksînên Pfizer di rêko konferansa COVAX ve berî civîna kopîtko G heft a di hizêranê de hatibû ragihandin ew niha jî dest bi şandina wê bûye. Serokê Amerîka her wiha got, Îro ez sozeke din ev îrokî didim. Amerîka nîv milyarên din ji vaksînê dikire, dako bide welatên ku dahatên wan kêm û navîn e li seranserî cîhanê. Ew hemû rêjeya vaksînê Dê ta sala bê ji vê demê bi temamî werin şandin. Li Spanyayê Vulkana Cambreveja ku li girava La Palma ya ta îro jî berdewam e û ji ber ku lava ber ve peravê çû her tiştê di rê de wêran kir. Di nav de gundê Todokê ku rojeke berê hatibû valakirin, tê dîtin ku vulkan lavayê davêje. Di heman demê de dûmanekî mezin ezmanî giravê girtiye. Di dîmanin de xuya dike ku kolan, otombîl û darên mûzê bi xweliya volkanî hatine dapûşîn. Di vê derbarê de Mîxêl Martîn serokê Komelaya Palmêrayê ya cûtkar û xwedîkarên ajalan got, Hinek kes hene ku dê her tiştê ji dest bidin. Piştî şewat û bayên germ niha ew ê her tiştî ji dest bidin. Bo vê mebestê jî Pablo Casado, serokê rikberê Spanyayê û serokê Partiyo Gel gihîşt cihê bûyerê. Hikûmetê jî zirara teqîno Vulkanê bi çar sed milyon euro texmîn kir. Casado bi hevaltiya Mariana Hernandez Zapato serokê Encûmana Rêveberiya Giravê û Australia Navarro serokê Partiyo Gel a Giravên Kanaryayê bandorên Vulkanê berçav kirin. Dîmenên firokeyê dron li La Palma nîşan dide ku lavaya hişk bi kîlometran harikiye û madeya volkanî li deverê niştecihbûnê li dûra çiyayê volkana Cambri Vieja belav bûne. Tê zanîn ku roja yekşemî nêzîkî şeş hezar kes ji niştecihên La Palma hatine veguheztin.